Sou, an do wäre mer erëm bei enger weiderer Folg vum Daisy. Mir sinn nach ëmmer ze no wéi sober mam Jeff a mam Tom. Salut.
Moin.
A mir maachen ons elo Richtung Stary Sober weider an dann erop bei dat grousst Airfield. An dann géing ech soen, leeë mer emol direkt lass, éieren dem Jeff säi Computer erëm verkackt. Mäi Computer huet net verkackt. Nee, nee, nee, nee. Läit vläicht drun, well däi Computer schäiss ass, nee? Boah, komm, Vielleicht, weil's du scheiß komm, bist. laf mol direkt hei. So. Béis Wieder hei, béis Wieder. Ah, du muss just enke laang op de Buedem kucken an dann enke eropkucken, ass dee gutt Wieder. Net et ass béist Wieder, mee du sees béis Wieder. Dräi puer puer Vitaminpëllen an da gëtt et och besser.

Ech krut eng hëlze Bänk geschenkt.
Jo, vun der Kierch, déi do muss knéien. Sou, de Zombie ass rekt.
Schlaf mol dower bei d'Hal.
Tom, dat ass awer Stull, deen ze grouss war. Pardon, ech war mat der Kamera grad beschäftegt. Du wäerts eis jo net beléien hei. Wéi? Dass jo e Stull wous se kruse, net eng Holzbänk oder? Nee nee dass eng dass eng eng eng eng Bänk mat Neel drop.
Hei.
Sou Folterstull, dass en elektresche Stull dat ass. Bon Jongen elo Konzentratioun gell, mir ginn also ech ginn bei dem bei dem Wellblech bei der Wellblechhal ginn ech owendrop fir mol enke klengen Iwwerbléck ze kréien ok? Jo ok.
An da kuckt dir ënnen dass dir iech mol do e bëssen a Positioun bréngt well d'Stad is op, och ass nach eng Stad wou vill Leit dra sinn. Mee wann ech eise kucken, et sinn Op eisem Server brauch mer et sinn lo sechs keng. Leit drop, mir si schonn ze dräi, dat heescht nach dräi Géigner, et misst klappen. Hoffe mer mol. Mee et géif mech wierklech interesséieren esou en esou en Horrorspill ze spillen wéi den Dead Space, den ass jo lo grad zum O um Origin an dat ganzt mat mat Ja. Webcam.
Ey dat wär esou krass ginn, well ech verdroen am Fong guer net esou Horrorspiller.

Ech waarden dodrop bis de sou sou sou Beach Dénger kriss. Sou Hot Pants, Hot Pants. Ha ech hätt gern Hawaii Hiem. Sou wéi bei bei GTA, sou Beach Bums Paket. Ei. Jo jo. So, ma maan mer ons an Stad nee? Jo.
Euh so mat Farmite ech siche mol. Jo jo op alle Fall ech Ma huel dir déi ënnescht, hal ech schon déi iewescht hei. Yes.

Ja, komm da lo, anstatt du an de Buedem ze klammen.
Wéi?
Ass der Kues essen ausgefall? Ah, also, et ass sou ähnlech gewiecht. Gefall?
Nee, gefall net grad. Ass der Rotz op d'Tastatur gaang? Nee, ech hu mer d'Nues ofgeriwwen an do ass en ultra fette Koz um Fanger hänke gaang. An du hunn ech se, du hunn ech se ewechgeschnippt, ass se erwéint géint d'Fënschter geflunn.

Wéi gesäit mat den Dieren aus? Sinn déi op, zou? Also déi vun der Kierch hei ass zou.
Boah, wann, wann hei e Feuergefecht kënnt, da gëtt dat richteg elle, gell? Mit dem Geruckels, wat mer hei hunn. Boah, ech lafen iwwert d'Strooss, hä? Jo.
Bei Ja. mir geet et awer mat mam Geruckels. Ech ginn awer fir déi zwee Haiser mol duerchsichen. Jo, ech hunn dat riets direkt, da si mer méi Ah, sécher. genau hei sinn ech gestuerwen d'lescht Kéier. Do an der Entrée. Hei ass d'Dier op, hä? Hei ass, hei sinn d'Dieren op. D'Diere ja. sinn op, Jongen. Okay, gutt.
Also mat oberster Virsicht hei virgoen. Mee Chris, komesch, d'Diere sinn op, et läit awer no Saache, gell?
Hunn awer och kee rauslafe gesinn aus dem Duerf. Dat heescht, déi wäert um Wee fir erop sinn. Da läit jo wierklech nach alles, gell?
Jo. Eng, eng Pécks.
Jo, oh Mann, hat dat nach bis z'iessen um Dingen. Ah, uh, oh, hat dat e Steen, hat dat e Steen, ne? Huet in eng Waasserfläsch rausgelöscht. Oh, eng etwas z'iessen, hat dat och nach etwas, ech bréngt mol mat.
Ja, äh, wien ass do vis-à-vis am Haus? Mam Helm? Äh, gréngen Helm, dat sinn ech, rout Box.
Okay, okay. Jo, mir sinn hei dran. Hei ass meng der Munitioun.
Ëmmer soen, wann der neit Gezei un déi do ass. Ech hunn dat virdru gesot, datt ech eng rout Box ugedoen hunn. Ah, da krut ech dat net mat.
Ech hunn nach 6 Schoss fir eng Mousen fonnt. Ech hu keng Mousen, mee ech hunn awer och Schëss, dofir hals mol. Jo. De Ben kann déi gebrauchen.
Boah, elo nëmme, nëmme ze 100 Stéck an engem Haus si, Jonge, gell? Well do ass et vill méi einfach fir e Géigner eis ze kréien.

Oder Ehrenstedt.
Nee, si mir net an äh, Novi Sobo? Nee, do si mer scho laanscht.
Ah. Hei ass nach alles zou, mengen ech. Yes, hei ass nach alles zou. Eng Batterie, gell? Gut, ech kucken op dir dann déi Zäit. Okay, wat? Du mer hei nach. Hei ass nach Buff. hei ass nach 22 Munitioun. Bloodtest Kit hunn ech och nach. Hei wann du Platz hëlls hues, huel déi Cereal Box do mat, well déi kënnen sech nach herno deelen. Yes.

Hei läit eng, hei läit e PU-Scope, dat ass belly damaged, kann ee vergiessen. Ah, hei ass eppes z'iessen, Pfirsicher.
Ah, déi han ech der nach zwou. Eng Daunejacket.
Keng Box, ne? Nope.
Déi ass virstellech. Du brauchs eng Box?
Ja. Ech sollt eppes soen, ech hat virdru meng Box ausgedo, ech hunn jo eng nei ugedo. Mä et ass net déi lescht Box, déi mer elo fonnt hunn haut. Esou, ech géing soen, mir ginn emol op d'Haaptstrooss eng Kéier zréck. Oh, ech hunn den Zombie ugelackelt, dat ass schlëmm, eng Aktie.
Ëmmer schéi d'Waffe geholl. Ah jo. Tom, wénkel deng Waffe mol un mat Leertaste. Dann kann ech mir se erschéissen, wann ee kënnt. Méi Schreck, Yes. ne? So. Blöden Zombie.
Ah, ech mengen, bei den heite Volljack mat Facecam och kéinte si loossen.
Ja.
Da wou si dir drun? Egal. D'Leit kënne roueg meng domm Visage kucken, da ass näischt Schlimmes drun. Dorëms geet et jo.
Iergendwou, muss ech ëmmer esou denken, iergendwou op der Welt, iergendwou, iergendwou masturbéiert een zu enger Foto vun dir. Dat ass ëmmer esou, also bei esou ville Mënschen op der Welt, gell. Also, oh, putain, ech hunn e Fräsch am Hals, gell. Oh, Fräsch. So, wou sidd Der drun? Dat läit net um Fëmmen. Mir sinn e bësse weider. Geil. Eng Ken Badly Damaged Canteen. Ech mengen, hei ass

Hei.
Jojo, et huet Sammlung getraff, ma sécher. Bon, se ass halt zweit vill gell, ech hat sa gëtt awer eng Schoul dran.
Nei Haus tal bëssen bësse Pampa.
Nee, ech awer der Meenung. An no ah, dat ass nach e Supermarché do, den hu mer iwwersinn. Do sinn ech dran.
Du Sekdeier du. Hei ass en Zombie hannert mer. Oh Gott.

Hat dat eng Axt?
Oder wat kann d'Zéi gebrauchen?
Hat dat eng Box, wann d'Scheng brauchs? Ja, Moment. Ah, komm schon. Du könnt den Zombie wann sche braus. Ja, ich guck grad den. Wo bist du? Hei vis wie an de Garagen. Ah ja, okay.
Wow, schon a Kiwi fand de Warners.
Oh, Hunterpants, geil!
Déi Luut vu Jun hunn Zell sou Camouflage geil wéi déi däitsch Uniformen. Sou ech géing soen mir kënnen se och elo aus dem Duerf eraus maachen mä da kucke mer, da gi mer bei der nächst Kéier entweder Richtung Dicino. Ah, hei kënnt een net laanscht. Muss nach ënnerlaanscht goen. Gi mer Richtung déi Chino bei déi Militär, Militärbasis, déi kleng. Oder mir gi bei grouss Militärbasis.
Mhm.
Eppes vu béidem.
Alles klar. Gi mer hei mol raus, do hannen se de Bëscher stoppen. Muss mer awer kucken, dass et keen Zombie-Verfolleger oder sou.
Ah, schäiss Glänner. Mir sinn haut, wat si mer haut, Donneschden?
Jo. Ma da lueden ech nach eng Folg schéi mar erop an hu eng fir de Méinden direkt.
Chill.
Jo, esou leeft dat hei ënnen am Muselland, he? Sou, hei hu mer eng kleng Mauer, hei kënne mer ons ënner de Beem verstoppen. Wéi? Hä?
Wat ass lo grad, du Sektdréier do? Kuck de Video herno, da weess de et. Spass.
So, ech kack mech hei, do sinn ech schéi vun den zwou Säite bësse gedeckt.
Jo, ech Da droen géing an ech déi aner soen, Säit.
also merci fir d'Nokucken. Ähm, wéi gesot, Comment kënnt der hannerloossen, e klenge Like, en Abonnement, wann Iech gefall huet. Sot mir Är Meenung, bëssen, wat, ei, ei, ei, eng, eng nei Saach. Wou solle mer higoen als nächst? Airfield oder déi kleng Military Base? Mir wäerten et gesinn. Mir wäerten et souwisou schonn iergendwéi maachen, keng Anung wat. Also ass et egal. Mä soss Merci et Nokucken. Bis d'nächst Kéier an schéinen Owend nach. Ciao. Salut. Salut.